Thian neih hi a hlu a, kan thuruk engkim kan hrilh ngamna tak tak phei chu an hlu zual awm e. Thian tha te pawimawh zia kan hria a, thian te tana nun hlan ngam pawh sawi tur tam tak an awm awm e. Keini pawn thian kan nei a, thian tha tak tak kan nei hlawm bawk ang. Thian tha tak tak pawimawh zia sawi tam ngai lovin kan hria a. Heti lam hi chu sawi thui teh chiam lo mai ang. Keini ang tho a thian tha tak ngei, Stephen McAfee chanchin kan ngaithlo dawn a ni. Ani pawh hian kan sawi tak ang khan thian tha tak a nei a. A hming chu Andrew Fiaco a ni a. A thianpa nen hian thuchhia thain engkim an inhrilh tawn thin. An nu leh pate hnen an hrilh ngam hauh loh tur thuruk thleng a inhrilh tawn thin an ni a. An inkawm ngeidan tur chu kan ngaihtuah thiam mai awm e. Stephen McAfee hi December ni sawmhnih leh paruk, Sangha Zakua sawmkua leh paruk khan Michigan, usa ah piang a. A hming pum chu Stephen Christopher McAfee a ni a. A nu leh pa chu Mike leh Suzanne an ni a, unau pahnih a nei a. An chhung hian Detroit khawpui pawn Macomb Township ah an cheng a. He hmun hi hmun ralmuang tak, mihring chengte pawh inpawng reng tak an ni a, tualthana phei chu a thleng zen zen lo. Mahse, heti khawpa hmun ralmuang leh pawikhawihna thleng zen zen lo hmunah hian Kum Sangni leh Sawm paruk khan pawikhawihna rapthlak tak a thleng ta tlat si. Tuna chanchin kan sawi mek, Stephen-a hi vanduaithlak takin elementary school a kal laiin natna chi khat, Asperger syndrome an tiin a tlakbuak hlauh mai a, He natna hi neurodevelopmental disorder niin, a awmzia berah chuan kan nervous system hi a ṭhan tur angin a ṭhang thei lo kan ti thei awm e. Hei hian thluak lama harsatna eng emaw tak a siam ṭhin a. Thluak lama harsatna hian zirna lamah te nghawng neiin, ṭhiankawm chungchangah pawh harsatna lian tak a siam thei bawk. He natna hi tlangpuiin naupang kum hnih an tlin hmain a lang chhuak ṭhin a. A damdawi tak tak a awm rih lo niin a lang. He natna in a tlak buak tawh te chun dam chhung in a chen chil tawh mai thin. Kum Sanghi leh Sawm panga report a lan dan khan khawvel pum ah he natna hian mihring million sawmthum pasarih leh point hnih a ti buai a. Hei hi khawvel mihring cheng zawng zawng atanga chhut in zero point five percent a ni. He natna veite hian thiankawm ve pawhin an kawmate duh zawng ngaihtuah lek lovin anmahni tuina zawng an sawi deuh ngar ngar thin a. Anmahni duh zawng leh ngainat zawng an dah pawimawh em em a, anmahni duh zawng lo chu enga tan mah an ngai lo te pawh kan ti thei awm e. Hetiang natna hian a tlak buak avangin Stephen-a pawh hian thian a kawm tam lo hle a. Thianṭha ti tur phei chu a chunga kan sawi tak, Andrew-a bak hi a nei lo kan ti thei awm e. Amah hrim hrim hi chu mi fel tak, buaina leh harsatna siam aia tlanchhiat san zel duh mi ni a. A nu leh pa thu pawh a awih viau bawk a. A len chhuah dawn pawhin a kalna tur chin a chhungte hrilh loin a chhuak ngai lem lo. Hetiang taka fapa fel hi a ni vei ro a, a nu leh pa te tan pawh a hahdam thlak phian niin a rinawm. Stephen-a hian rimawi a tui chilh em em a, a bik takin drums vuak hi a at chilh bur a, a thiam pawh thiam phian a ni awm e. March ni sawm Sanghnih leh sawm paruk a lo her chhuak a. Hemi zan hian Stephen-a chu leng chhuak lovin a pa nen TV-in en dun a. An en dun rei ang reng phian mai i, a pai hian zing dar hnih leh chanve vela mut san a. Stephen-a erawh la mu lo thung. A pa mu tur chuan a fapa a hmangaih em em chu a mang tha a, a room lam a pan san a. Hemi zan hi a fapa dama hmuh hnuhnun ber tur a ni tih reng reng a hre bik si lo. A tu khuwa lo var a, Stephen-a chhung te chu ni dang ang bawkin an tho sap sap a. Mahse an fapa Stephen-a hmel reng reng hmuh tur a awm ve ta lo. A room an han en a, hmuh tur a awm ta chuang lo. A len chhuah dawn reng reng a kalna tur chin sawi thlap thin khan engmah a sawi lo a, lehkha tak ngial pawh hnutchhia bawk hek lo a. Hei vang tak hian a chhungte ngaih a tha lo nghal hle. A thawmhnaw leh bungrua ten han en thuak thuak a, a lo kim biai bawk si. A phone charger lah chu ken chhuah loin a lo awm bawk a. Hei tak hi a chhungte ngaih ti tha lo zual tu ni awm e. Stephen-a hian a chhuah dawn reng rengin a phone charger a keng ziah a. Hetia mah hmuh tur awm si lo a, a chhuah dawn apianga a ken chhuah ve ziah a phone charger a lo awm si chu A chhungte tan chuan ngaih tha taka han awmna chi zia zang a ni lo. An fapa chu biak tumin an han call a, mahse voice mail ah lut nghal zel bawk si. A chhungte tan pawh bang bo thlak hle mai. Stephen a hian motor a khalh thiam lo a, driving licence tak ngial pawh la nei hek lo. Hemi ni hian a nu nen motor khalh in zirtir tura ruahmanna an siam ni ni nghe nghe leh nghal a. Hei vang hian Stephen a hi keiin a chhuak emaw, Tuaima takin motor-in an rawn hruai tih chu chhungte rin dan a ni a. Hei vang hian a nu leh pa te chuan a thian ten han be vat a. A kawm ve thin te lah chuan a chanchin reng reng sawi tur an hre si lo. A thian pa ber, Andrew-a pawhin a thian pa awmna chin reng reng sawi tur a hre bik lo a. A thiante ber pawhin a awmna chin an hriat tak si lo ah chuan a chhungte an mang ang zual hle mai. A kalna ṭhin, a thingpuina ṭhin leh a hmun ngaina hrang hrang ten han fang kual a. An kal kualna hmuna lo awmte hnenah chuan an fapa an hmuh leh hmuh loh an zawt a. Mahse tuman an hmuh thu an sawi thei si lo. A chhungte chuan an fapa chu a lo haw leh tak mialin tiin ni thum chhung zet an nghak a. Mahsen fapa hmel reng reng hmuh tur a awm ta chuang si lo. Hei hi an dinhmun dik tak a nih tak avangin County Sheriff Office ah kalin an fapa chanchin chu hrilhin mibo zawn ngai a nih thu an thei lut ve ta a ni. Police hnena report an thei luh bakah hian social media lamah pawh ṭhan an la zui nghal a. An fapa chu thei theiin zawnpui a, a awmna chin hria nawm phei chuan khawngaih a hril turin an ngen bawk a. Social media tanga Stephen-a chanchin lo hratu, a bik takin Stephen-a hre chiangtute chu an inpunkhawm thuai a, Stephen-a zawngtu chuan an chhuak ta a. Stephen-a thlalak chuanna leh a chanchin pawimawh zual inziahna te pawh a tam theng berin an sem bawk a. Hei bakah hian an chenna hmuna pawl pakhat, Crime Stopper an tihte phei chuan Stephen-a awmna chin hrilh thei apiang hnenah US dollar sang sarih zaruk ngawt pek an tiam bawk a. Theihtawp chhuaa hmaan lak hnuah pawh Stephen-a hmel reng reng hmuh tur an nei ta chuang lo. An chena chheh vel ram ngaw zawng zawng pawn luh chhuah vek pawhin a sun hnu tak ngial pawh hmuh tur an nei ta chuang si lo. Zawng tura chhuak ten bei a dawng em em a, a chhungte phei chu an bei a dawng zual hle mai. Police te pawhin theihtawp chhuain hma an la ve zel a, mahse anni pawhin hmasawnna sawi tur reng reng an nei bik chuang lo. Hetiang dinhmun an din tak vang hian Stephen a nu leh pa te chuan Police hmalakna mai duh tawk lovin Private Investigator ten han ruai tel bawk a, an ni hian theihtawp chhuain hmaan han lak pui ngial a, mahse an ni pawh an bei a dawng hle. Heti khawpan zawn hnuah pawh hmasawnna engmah a awm theih tak lo avangin thenkhat chuan Stephen-a hi drugs hmang sumdawng thinte nen inzawmna an nei ang a, An duh loh dan deuhin a awm ang a, an that ta nia an ngaih thu an lo theh darh mek thung a. Mahse he thu hi Stephen a nu leh pa te, a thiante chuan thu dik a nih loh zia an lo sawi ve thung a. Stephen-a hian drugs hmang a sum dawng thin te nen inkungkaihna an nei hauh lo, chutiang mi a ni lo tiin tan an lo khawh ve thung. Hetiang an buai nek nek chhung hian hun a liam a, kum hial a lo vei ta reng mai. Stephen-a case pawh a hma anga han bawh zui em em a ni ta lo a, a zui ral ti tih ta der mai. Police te pawhin an thei ang angin an chhui zui viau tawh a, a thian hnai tak tak leh a zirlaipui eng emaw zat pawh police station-ah koin thu an zawt fiah tawh bawk a, hmasawn nan hmu si lo. Hei vang hian police te pawh an be dawng kan ti thei hial awm e. Hetia beidawng taka an awm lai leh case hrui zuina em em an nei loh lai hian rin loh takin April sang hnih leh sawm pasarih khan hmeichhe pakhat chu police station-ah kalin an beisei lo lutuk thil a hrilh ta nawlh mai. Heta a thil hrilh hian police leh a hri apiang te a barakhaih chiang hle. He nu hian Stephen-a chu a bial pahluina thah thu leh Stephen-a ruang phumnaah hian a bial pahlui hi a puih thu a sawi a. He nu bialpa hlui hi tu dang ni lovin Stephen a thian tha ber, a thuruk zawng zawng a hrilh thin a. Andrew fia kaw ngei kha lo ni si, hei tak hi a hria piakin mak an tih chhan leh a bar a khaih chian em em na chhan a ni awm e. Police te chuan rang takin Andrew fia kaw chuan man zui ta nghal a. Andrew hi Stephen a bo chung changah kum sanghni leh sawm paruk khan vawi hnih ngawt police ten thu an lo zawt fiah nghe nghe a. A inthup thiam hle kan ti dawn nge? A insawi filim thiam kan ti zawk dawn. Tum hnih an kawmnaah hian Andrew-a hian Stephen-a bo chungchangah engmah a hriat loh thu leh inhnam hnawihna nei loh thu sawiin rinhlelh kai miah loin a chhuak thei tlat. Andrew bialnu hlui police hnena an thil tih va puangtu ber Yvette Rinnie McDonald pawh police-in an man zui nghal a. Mak tak mai a Stephen-a bo dan leh a nunna hial lak sak a nih dan chu a chiang chho tan dawn ta e. Police-te chuan Andrew chuan dawp tan ta a. Andrew sawi dan chuan March ni sawm, Sanghni leh sawm paruk zing dar thum leh chanve velah Stephen-a hian a rawn bia a, damdawi ruih tura mawmawh thu a hrilh a. Hemi hnu hian Andrew-a chuan a motor khalh chhuakin Stephen-a chu an inah va lam a, Tichuan an thian dun hian hmun fian rial lam an pan ta a. An tum ram an va thlen chuan Andrew-a hian Stephen-a chu damdawi a pe ta ngei a. Stephen-a pawh in damdawi chu ei ngei a. A ei zawh hian Andrew chuan damdawi man a dil ta a. Mahse Stephen-a hian pawisa a nei loh thu sawiin damdawi man chu pe duh ta tlat lo a. An inhnial buai deuh hnu chuan Stephen-a chuan Andrew-a chu silai a kah tumin a tin ta mai a. Stephen an silai a keng tih a hriat vel leh Andrew-a hian a bawh phei nghal a, a silai ket lai chu chhuhsak tumin a bawhbet nghal a. Hetia an inbawhbet lai hian silai mu a puak ta a, tum loh deuhin Stephen-a chu a fuh ta si a. Andrew-a mang ang lutuk leh hamhaih lutuk chuan Stephen-a let reng chu silaiin vawi hnih lai a kap zui ta a ni awm e. Police hnena inpuan zawh hian Stephen-a ruang an phumna hmun chu Andrew chuan a kawh hmu a, amah ngei hruaiin police te chuan Stephen-a an phumna hmun chu an pan ta a. Bruce Township an tih hmunah chuan Stephen-a ruang chu an lo phum ngei a. A ruang an an hai chhuah chuan Stephen-a taksa peng thenkhat erawh a lo awm lo thung. Tichuan Andrew-a chuan Stephen-a taksa peng thenkhat chu an chenna hmun Ray Township-a a phum thu a sawi leh a. Hetah hian police te chu kal leiin Andrew-a pawn hruai tel zel a. A sawina hmun ngeiah hian Stephen-a taksa peng thenkhat chu an lo phum leh a. Hetah hian Stephen-a lu leh a kawng hnuai lam a lo phum a. Hei hian a entir chu Andrew-a hian Stephen-a kal hum hnu khan a taksa suisa zui nasa hle a. Suisak mai pawh duh tawk lovin a lu a tan a. A kawngah a tan sak bawk niin a lang. Evidence tha tak a awm ta bawk a. Police-a chuan Andrew chu thubuai lian tak tak an awrhtir ta. A thubuai awrh hmasa ber chu first degree murder case a ni a. A pahnihnaah chuan khawngaihna leh lainatna tel miah lova mihring thi tawh ruang tanbunsak thubuai a ni a. A pathumnaah chuan police le dawthrilh thubuai a ni leh bawk. Andrew leh a bialnu hlui Rini te chu kum sanghni leh sawm pakua khan court-ah hruai an ni ta a. Hetia court-a an thubuai ngaihtuah a nih takah chuan Andrew hian Stephen-a thah takna chhan chu, Rini nen a inngaihzawn lai khan a rukin Stephen-a nen hian an lo mu dun thuin a. A thinrim chuan Stephen-a hi that ta niin a sawi leh ta thung. A thubuai hi court-ah darkar sawm pakhat chhung zet an ngaihtuah a. Andrew leh Stephen-a aiawh dingte pawh an inân khum nasa hle a. A noki pawh a sang vah vah hle mai. Court-ah hian medical lama mithiamten Stephen-a taksa'n endik aṭanga report ngaihthlâk a ni a. Medical lama mithiamte sawi dan chuan Stephen-a lu-ah hian vawi hnih kah a ni a, a hma lam leh hnung lam atangin. Hei bakah hian a dulah vawi khat kah a ni bawk. Silai mulu dan te uluk tak an en hian Andrew-a hian amah leh amah inven nan Stephen-a hi a kap lo a, a tum vang reng a kap a ni tih chu an thutlukna a ni. Court chuan Andrew leh a bialnu hlui Rini-te chu thiam loh a chantir ta ngei a, Mahse, Stephen-a nu leh paten first degree murder a ni a tia an puhna erawh court hian a pumpui ta lo thung a. Court chuan Andrew-a hian Stephen-a thah ngei tum a ruahman lawkna a nei awm an hmuh loh vang a ni ber awm e. Ruahman lawk sa thlap a min ang thah hi first degree murder an tih chu nia, tual tha ro ro a a hrem nana ber awm e. Thi turin an chungthun rel sak thin. Stephen-a nu leh pate pawhin Andrew-a hi first degree murder case awrh tir a, thi ngei tura chung thu rel sak an duh hle a, mahse court chuan a pampui ta lo thung a nih kha. Hei vang hian second degree murder angin thubuai siam sak a ni ta a, kum sawmnga chhung hriawm taka lungin a tang turin a chung thu an rel sak a, hei hi tul dana zirin kum sawmsa rih thleng pawh seisak theih a ni bawk ang. Rini erawh tual that tu a nih ve lem lo vangin kum khat chhung tang turin a chung thun rel sak ta thung. Chin hriat loha Stephen a bo tan tirh khan Andrew-a hian a thianpa chin hriat loha bo chu pawi ti ber ni awm takin a Facebook page-ah te thu a ziak kur ngei nguai thin a. Hei bakah hian Stephen a teinah kalin a nu leh pa te pawh thlamuan fo a. Engtik ni emaw chuan an fapa chu lo haw leh nge beisei thu te hrilh a, Tina thianpa an zawnna kawngah hian a tha thawh hnem ber a ni thin bawk. Khang hun lai zawng zawng khan Andrew-a hian a thianpa hi eng tikah mah nung damin a rawn haw tawh dawn lo tih a hre chiang hle si a. Hetia nu leh pa te lo tawng thlamuan thin te pawh kha rap thlak hial awm e. A hremna tura thuthluk nan siam ni khan Andrew-a hian a thil ti chu pawi a tih thu mittui tla zawih zawih a sawiin, Ka thil ti kha pawi ka ti takzet a, keimah thiam loh vek a ni. Ka thianpa kha ka va ngai tak em? A chunga ka thil tih kha ka inchhir em em a, kokir leh theih se ka ti hle mai, ka tihpalh tak zet a ni, a ti. Andrew-a'n mittui tle zawih zawia a inchhirna thu a sawi lai hian Stephen-a chhungte pawh court-ah hian an thu ve reng a. Andrew-a thusawi zawh chuan Stephen-a pa chu rawn ding chhuakin Andrew-a thusawi chu kawi khat pawh a rin loh zia a rawn sawi ta piap piap thung. Stephen-a pa chuan Andrew-a hi ka fapa ṭhian ṭha ber niin ka lo hre ṭhin a. Ka fapa pawhin Andrew-a hi a ngaina tak zet tih ka hai bik lo. Mahse kan fapa chunga chet dan hi ngaihdam theih niin ka hre lo a. He pa hi mi hlawm tak a ni a, a dam chhunga lungin a khung bo hmak chi a ni. Kan khung bo vang vang loh chuan kan chhuah hun hunah midang tan pawh a la hlawm thei hle in ka ring. Dik tak chuan second degree murder case ni lovin first degree murder case awrh tir a, thi tura chung thu rel sak tur zawk a ni, a ti. Andrew hian engvangin nge a thian tha ber? Stephen-a nunna hi a lak sak ngawt tih chu chiang takin Andrew hian a la sawi lo a, tun thlengin hriat a la ni rih ta lo a ni.